Исәнмесез! Бу бишле шоу һәм сезнең белән мин Вәсилә. Бүген бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге театр артисты Артем Пескунов. Исәнмесез!
Һәм икенче татар гимназиясе укучылары. Һәм без башлыйбыз. Артем, исәнмесез. Исәнмесез. Ничек сезнең хәлләрегез?
Э, яхшы әлегә, әлегә. Әлегә яхшы.
Сорау бирә башлаганчы.
Артем, кайчан соңгы тапкыр мәктәп партасы артына утырган идегез? Укыргамы?
Әйе.
Былай мәктәпләрдә еш идек инде без. Тәфсилләр куеп, анда парта артында утырга э, туры килгәндер. Мөгаен, э, инде дәрескә Ике мең дә дүртенче елны бетердем мин мәктәпне, мин тугызынчы сыйныфтан киттем. Менә шуннан чытлап чыгарыгыз инде, ике мең дә дүрттән күпме була, монда алты. Шактый булган инде.
Монда шактый. Монда ун бер, ун җиде ел элек мәктәпне тәмамлагансыз. Шулай ялгыш, шулайрак булган. Әйе. Менә сизәсездер, мин математика бик
Математика бик ничек? Бик ничек, Артем? Әйтеп беттер.
Аксый. Аксый.
Бер дә бер шума. Мин бер генә әйбер беләм. Мин акча гына шуклый беләм менә. Иң мөхимен белгәнсең инде син. Иң мөхиме. Иң мөхиме. Хәзерге заманда. Әйе, сиңа тагын нәрсәгә мәктәп белемнәре? Иң мөхимен син инде белгәнсең. Юк, мәктәп белемнәре әлбәттә кирәк. Мин бит гуманитарий. Мм. Шуңа күрә. Димәк, синең яраткан фәннәрең Рус теле әдәбияты, татар теле булгандыр. Э, рус әдәбияты, э, э, татар әдәбияты. Рус теле бик яратып бетермидер мин. Минем диктант ягы бик аксый иде.
Хаталы яза идеңме ни? О, мин бер сүздә өч хата ясарга мөмкин. Хәзер ничегрәк соң? Хәзер дә шулай ук. Аңлашылды.
Ярый, сиңа бик зур рәхмәт безне тапшыруга килгәнең өчен. Бүген биредә без рус әдәбияты да, татар әдәбияты белән дә Ә, танышмаячакбыз, чөнки бүген беренче сыйныфтан алып алтынчы сыйныфка кадәр мәктәп укучыларына бирелгән биремнәрне башкарып карыйбыз. Һәм инде синең, әлбәттә, нәкъ менә бу э, беренче алты елда мәктәптә алган белемнәрне тикшерәчәкбез. Һәм мин синең көндәшеңне тәкъдим итәм, безнең Сәфинә. Сәфинә, сәлам. Исәнмесез. Сәфинә безнең беренче сыйныфта укый, шулай бит? Әйе. Ошыймы соң сиңа мәктәптә уку? Әйе. Сәфинә, әйт әле, ә синең яраткан дәресләрең бармы?

Аңлашылды.
Сәфинә, карале, безнең менә бүген шундый зур кунагыбыз бар. Син бу абыйны беләсеңме соң? Юк. Яр, белмә.
Әй, инде. Әйе. Беләсеңме нәрсә? Бүген без менә мәктәпкә сезгә кунакка килдек һәм без бирәбез бер төрле биремнәр. Сиңа һәм менә бу Артем абыйга. Артем абый мәктәпне бик күптән тәмамлаган. Ул оныткан инде мәктәп нәрсә икәнен. Ә без хәзер тикшереп карыйбыз, хәтерли микән ул, юк микән. Ә син безнең әле укучы булып, буларак, Мәктәптә укыйсың, шуңа күрә синең белемнәрең инде шәт, яхшыдыр, яхшырактыр дип ышанасы килә. Әйдә карыйбыз. Димәк, безнең беренче сыйныф, әйләнә-тирә дөнья. Рәсемнәрнең кайсында тере табигать, ә кайсында тере булмаган табигать сурәтләнгән? Артем. Әйе.
Әйе, миңа аңлашылды. Монда берничә вариант булырга мөмкин, димен. Тере, тере дөнья.
Икесе тере, икесе тере түгел. Сиңа шундый подсказка. Рәхмәт, Кирәк мин идеме? яратам подсказкаларны. Да? Ярар.
Кирәк идеме шунысы? Ә, Беләсеңме, м, әйләнә-тирә дөнья дигән фән бар идеме сез мәктәптә укыганда?
Э, Хәтерләмим,
Чөнки ул юк иде. чөнки булмагандыр Мин алар. сиңа әйтәм шундый ә, сер, чөнки ул юк иде. Чөнки әйләнә-тирә дөнья фәне әле генә барлыкка килде. Элек ул природоведение дип атала. Менә бит. Табигать Табигать белем.
белем. Менә. Әйе. Әйе, табигать белеме дип атыйм. Без беләбез, синең белүең кирәк ич безгә. Так, булдымы, Сәфинә? Әйдә, җавапларны тикшерәбез хәзер. Башта кемнекен карыйбыз? Әйдә башта Артем абыйныкын укып карыйбыз. Зато ул хәзер синнән күчерә дә әйтә, мин белдем. Әлбәттә, мин күчерергә бик яратадыр инде. Аңлашылды инде, күчерергә яратканың. Әйдә, ничек? Кайсы? Агач белән күбәләк тере Шулай дигән бит, тере табигать. Әйе.
Точно шулаймы? Э, Шикләнмисең?
Юк, шикләнмим. Ярар. Шулай. Шулай инде. Укытучы апа.
Нәкъ шулай. Молодец, беренче сыйныфны яхшы беләсең икән. Ә тере булмаган табигать кайсы? Ә, Әлбәттә, ул чәйнүк. Ага. Анда.
Чәйнүк дисең? Алла кызык сөйләшәсең син. Әйе, чәйнүк.
Аха. Чайник була ул, ничек була ул? Сездә чәйнүк диләрме?
Чәйнүк Ә диләр. син кайсы яклардан?
Мөслим ягыннан.
А, анда шулай Миндә сөйләшәләрме? бик күп э, төрле яклардан э, алымнар бар. Синдә. Әйе.
Син нәрсә, төрле якларда йөри-йөри, иң Әлбәт. шәпләрен үзеңә туплап, Әлбәт, әлбәт. хәзер менә шушындый рәвештә сезнең каршыгызда Арсен Пискунов, рәхим итеп каршы алыгыз алкышлар белән. Шулай дип әйтергәме? Әйе. Һәм, әлбәттә, менә бу татарча очкыч буладыр инде. Әйе. Очкыч, самолет. Әйе, дөрес.
Синеке дә шулаймы? Әйе, шулай. Әйе, дөрес. Сәфинә дә безнең дөрес җавап биргән. Димәк, безнең беренче сыйныф укучыларына бирелгән сорауга Артем да, Сәфинә дә дөрес итеп җавап бирделәр һәм исәп бергә бер. Ә без дәвам итәбез. Артем, ничек син рус теле белән хәлләр? Кемешін мен бик, э, біз наты. Рус теле белән? Рус теле белән, иә.
Ләкин ничек кенә наты булса да, хәзер безнең рус теле дәресе, шуңа күрә рус теле дәресендә без бар тик русча сөйләшәбез. Мы говорим только на русском языке, Артем. Хорошо.

Рус телен яратасыңмы? Әйе. Ярар. Мин сиңа хәзер бирем бирәм. Шунда тиз генә дөрес җавапны язырга кирәк булачак, яме? Мм. Менә, сиңа да бирәм, Артем. Спешите. Ставьте где надо мягкий знак.

Укы әле менә бу предложениене. Артем, син җырлыйсыңмы? Җырлыйсың, короче. Ладно, хәзер җырлатабыз. Яраткан җырың бармы соң? Бу яздыра. Язамы бу? Нам надо сляпами сделать это. Ну, конечно, сляпами надо все писать. Последняя передача, Артем. А, да? Я, пос...
я последний. Последний.
Прямо готовлю. Все, молодец.

Һәм өченче сыйныфта безгә Артемга каршы менә шундый батыр кую егетебез уйный. Шулай бит, исемең ничек синең? Замир.
Замир.
Замир, синең бу абыйны күргәнең бармы? Юк.
Кем ул? Замир, сиңа мәктәптә укырга ошыймы? Әйе.
Яраткан фәннәрең бармы соң? Әйе. Ничәү? Математика, физра, технология. Булдым?
Әйе.
Ярыш.
Зәмир, син математиканы яхшы беләсең, димәк? Әйе. Мин сиңа математикадан бирем әзерләдем. Яме? Әйе. Аңлашылды. Артем.
Әйе. Сезнең математика белән хәлләрегез ничек? Әйтемче, мин акчага ашыкмыйм. Монда акча турында түгел. Э, э, саннар. Саннар, саннар ярый инде сиңа? Ярый, саннар ярый.
Артем, әйт әле, ә син менә кечкенә вакытта кем булырга хыяллана идең? Мин бик күп эшләр эшләргә хыяллана идем. Ниндидер определенный... Мин хыялыма ирештем.
Э, ниндидер определенный хыялым андый кем булырга дигән теге определенный профессия юк. Күп кырлы шәхес.
Шәхес дип әйтеп була, шәхес. Күп, кыр, күп кырлы кеше түгел. Беләсеңме, миңа калса шәхес. Чөнки сәхнәгә чыгып, ниндидер образга кереп, алай гына да түгел, шул образның, шул кешенең, шул әсәрнең тирән эчтәлеген тамашачыга җиткерә алган кеше, үз фикерен әйтә белгән кеше ул инде шәхес, һичшиксез. Җиткерә алганмын микән соң, белмим бит. Җиткерәсең, җиткерәсең, честно. Җиткерәм. Беләсеңме, сәхнәдә, әлбәттә, син бик дөрес, төгәл итеп җиткерәсең, рольләрен бик матур, барыбыз да карап барабыз. Ә менә математикада ничек син үз фикереңне җиткерерсең, ничек син хәзер биремнәрне чишәрсең, ансын инде карарбыз. Менә монда авыр булмаган мисаллар. Буш урыннарга тиешле саннарны куеп чыгыгыз. Булдымы, Артем? Әйе, булды бугай.
Булып чыктымы?
Чыкты. Ярар, хәзер тикшерәбез. Замир, синеке булдымы? Әйе. Димәк, безнең бирелгән вакыт чыкты һәм без укучыларыбызның, катнашучыларыбызның ни кадәр математикны төгәл белүләрен тикшереп карыйк әле. Замир, авыр булдымы бу биремне эшләве? Әйт әле дөресен генә. Юк.
Авыр булмады, ә бик җайлы бирем бу. Дөрес. Синең барысы да дөрес, син барысын да бик төгәл башкаргансың. Димәк, син укучылар командасына тулы бер балл алып киләсең. Дөрес. Артем, барысы да дөрес. Рәхмәт.
Сиңа бер балл. Без дәвам итәбез. Өченче сыйныф математика нәтиҗәләре буенча укучылар командасына бер балл һәм Артемга бер балл бирелә. Гомуми исәп, өчкә өч. Һәм дүртенче сыныфта Артемга каршы менә шундый матур кызыбыз килгән. Исемең ничек синең? Наилә.
Наилә.
Сиңа дүртенче сыныфта уку ошыймы? Әйе.
Кара әле, син бит инде дүртенче сыныфта укыгач, бу бит чыгарылыш сыйныфы. Димәк, җаваплылык өсти инде, шулаймы? Ә, дүрттән алар кая чыгалар? Бишкә чыгалар, Артем. Бердән дә өчкә чыгалар, икегә чыгалар. Синде бу нинди? Алар башлангычны тәмамлап, Ә. өлкән сыйныф укучылары булалар. Ә син дүртенче сыйныфта укыдыңмы? Юк. Син алмадылармы? Әйе, дүрттә укып тормас син. Бик акыллы дүртенче. Шундук бишкә күчерделәр мине. Син өчтән шундук бишкә киттең. Әйе, әйе. Күрәсеңме, менә Артем абый дүртенче сыйныфта укымаган, димәк, ул дүртенче сыйныф биремен белми булырга тиеш. Гомумән белмим. Хәзер без аны тикшереп карыйбыз. Наилә, татар теленнән сиңа бирем. Артем сиңа шулай ук бирем. Аллай рәхмәт. Да а хәрефе диелгән хәтта. Ике сүздә дә авазлар саны хәрефләр саныннан күбрәк булган сүзләр рәтен билгелә. Бирем аңлашламы, Наилә? Ручка кырыенда билгели аласың, кайсы рәттә, монда төрле сүзләр бирелгән, ике сүздә дә авазлар саны хәрефләр саныннан күбрәк булырга тиеш. Авазлар саны хәрефләр саныннан күбрәк булган сүзләр рәтен. Ә ике сүзенең дә... Менә монда дүрт рәт сүз бар. Күрәсеңме? Дүрт рәт сүз. Димәк, ике сүзенең, монда икешәр сүз. Ике сүздә дә, икесендә дә авазлар саны. Хәрефләр саныннан күбрәк булырга тиеш. Беләсеңме, Наилә, җавапны? Билгеләп куй шунда ручка белән. Угу. Менә укыган кеше, укыган кеше инде. Бер, бер чиләк сыек сөтне эчте дә бетерде дигән мәкальне беләсезме сез укытучы апа? Юк инде, каян белим. Менә ярый син әйттең әле. Эчеп бетергәнең бар име әллә бер чиләк сыер сөтен? Юк, мин бит авыл малае, мин сыер сөт түгел, сыек сөтне диләр. Ә, сыек сөт. Сепарат аша үткән сөт була. Артем, ә мәктәп еллары белән истә калган иң кызыклы вакыйга, иң күңелдә калганы нәрсә? Мин әйткәнемчә, без биш малай булгач, безнең кызыклы вакыйгалар шул хәтле күп булды. Шуңа күрә мин аларның аерып кайсын гына сөйли алмыйм. Алар бик күп, бик күп. Әйтәм ич, менә музыка Ну, кызык вакыйга түгел инде ул. Музыка укытучысы безнең дәрестән нәги елап чыгып киткән иде. Мин гарьләнәм шуның өчен хәзер дә. Музыка дәресенә ничектер без шундый бик э,
Дәресмени ул? Шулайрак кар идек, ләкин соңыннан миңа бик авыр булды. Чөнки театр училищесына килгәч, яңадан музыка белән шөгыльләнергә туры килде, яңадан өйрәнергә барысын да ноталарын. Шуңа күрә мин гарьләнәм һәм гафу үтенәм. Безнең тапшыру аша. Ие, укытучымнан.
Аннан соң минем якын дустым Анатолий исемле без бер бер сәгать бер, бер километр бер чакрым юл үтәдерик. Шул бер чакрым юлны бер сәгать кайтадырик аның белән. Уйный уйный шулай ук. Безнең бик күп булды кызык хәлләр. Сезнең чыгарылыш кичәсе дә үзенчәлекле булган. Чыгарылыш кичәсе безнең булмады.
Мәктәп шуның хәтле җиңел сулап куйды ки, безгә хәтта чыгарылыш кичәсе үтте. Юк, ул шундый булды, без биш малай гына укыгач, безнең бөтенесе дә, бөтенесе дә китергә булдылар тугыздан. Чөнки шундый ЕГЭ дигән куркыныч әйбер якынлаша иде шул заманда. Без унбердә ЕГЭга эләгергә тиеш идек. Шуңа күрә безнең бөтенесе дә китергә уйладылар. Һәм мин дә китергә мәҗбүр булдым. Чөнки мин әгәр дә берүзем генә калсам,
берүзең генә укып кешене җылатып мин вундеркид юк җылатмасын инде мин вундеркид булыр идем күз алдына китерегез гел еш эшләп китерергә кирәк гел сине генә сорыйлар гел миннән генә сорыйлар син шул берүзең калудан куркып ул да бар ул э, ул ягы да бар ләкин әлбәттә сине казан син казанда укыгансың ич юк э, кайда юк тугыздан соң ә тугыздан соң казанда әйе син мөслимнән казан ерак ич ерак Тугызны бетереп шулай чыгып киттеңме олы юлга? Тугызны бетереп чыгып киттем, җәяү белән Мәскәүгә.
Яралла манасы да җәяү килгән ич Мәскәүгә. Беләсез икән әле. Так, бирелгән вакыт чыкты һәм без җавапларны тикшерәбез. Наилә, ничек синең җавабың? Әйт әле безгә. Нинди хәрефләр, нинди сүзләр? Куян һәм аю. Әйе, дөрес.
Монда авазлар саны күбрәк. Шулай бит, Наилә төп-төгәл җавап бирде, бик тиз арада гына. Артем, сезнең җавабыгыз ничек? Шулай ук А варианты. Ләкин анда әле В да бар иде, Г да бар иде. Анда бик күп иде. Мин бит аңламадым сорауны, шуңа күрә. Сез аңлаткач, бик Төшендем.
Синеке дә дөрес. Татар теле буенча укучылар да, Артем да дөрес итеп җавап бирделәр. Һәм укучылар командасына Наиләбез тагын бер балл алып килә. Артем шулай ук үзенә тагын бер балл алып килә. Һәм безнең гомуми исәп, дүрткә дүрт. Бишенче сыйныф, математика.

Мин музыкаль мәктәпкә йөрим. Музыкаль мәктәпкә йөрисең. Ә нинди инструментта уйныйсың син? Мин
инструментта уйнамыйм, мин җырлыйм. Син җырлыйсың.
Матур итеп җырлый беләсең, димәк. Ошыймы син сиңа җырлавы? Әйе. Конкурсларда катнашканың бармы син, Мәликә? Конкурсларда җиңгәнең дә бармы? Молодец. Артем, күрәсеңме? Күрәм.
Мәликә музыкага мәктәбенә йөреп, матур итеп җырлый да белә икән. Ә син бу абыйны беләсеңме, Мәликә? Юк.
Ярар.
Бу мәктәптә мине берәү дә белми. Ник сез мине монда чакырдыгыз?
Мәликә, беләсеңме, безнең Артем абый шулай ук матур итеп җырлый белә. Юк инде.
Җырлатабызмы? Ник кешене ялган, кешегә ялганлыйсыз? Җырлатабыз?
Җырлатабызмы?
Артем, син ничек каршы киләсең инде шундый матур кызга? Әйдә бер Сез күплек. беренчедән аңа ялганладыгыз, мин э, җырлый... Син үзең әйттең.
Нәрсә ди? Музыка белән шөгыльләнә башладым, театр училищесында дидем. Юк, анда бит Тукта, ул син җырла- нотала- ноталарны гына өйрәнү. Ноталарны гына белә икән ул. Җырлый да белми Белгән даже. менә до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Менә Син шуларны беләсеңме беләм.
аларны? Э, Нотный станның теге нин ключ. Син җырчы рольләрен юк что ли? Җырчы рольләрем?
Юк инде, җырлый торган рольләрең. Бар.
Давай бер куплет синнән. Нинди җыр кирәк?
Ну, э, Хәлил партиясе инде нинди булсын? Хәлил Или Булатныкы? Монда Булат, Булат кайткан, бүләк алып кайткан. Булатны калай түгел, Мәйсәринеке бит бу. Юк.
Это же качканнар җырлый. Ну, Булат үзе нәрсә җырлый? Шахтада йөрдем. Сагынып кайттым.
Дусларым ерак илләрдән. Та-та-там. Бетте. Булды. Булдымы, Мәликә? Менә шундыйрак. Аңлашылды, бик зур рәхмәт. Мәликә, син безгә җырлап күрсәтәсеңме соң? Юкмы? Ярый, җырлама. Сиңа җырламасам да ярый. Ә менә Булат партиясен ишетәсе килгән инде. Парашютчы башта парашютын ачмыйча 38 секунд оча. Аннары парашютын ача, Һәм парашютын ачмыйча очканга караганда бер минутка озаграк оча. Парашютчының төшү вакыты күпме дәвам иткән? Димәк, бирелгән вакыт чыкты һәм без дөрес җавапларны тикшерәбез. Артем, парашютчының очына чыга алдыңмы? Әйе, чыга. Ничек? Ике минут та уналты секунд дип уйлыйм. Молодец, Артем, бу бик дөрес җавап, ләкин синең чишелеш тә юк монда, аңлашылмый да бер нәрсә дә. Мин күп әйберне башында гына чишергә яратам. Молодец.
Дөрес җавап, ничек чишкәнеңне белмәсәк тә, иң мөхиме, әйе, җавабы дөрес һәм син, сиңа тагын бер балл. Рәхмәт.
Котлыйбыз.
Синең ничек? Минем дә ике минут уналты секунд чыкты. Менә, молодец! Кеше менә шартын язган, бөтен мисалларын язган, дөрес итеп уклар белән күрсәткән һәм чишкән. Молодец, матурым, синеке дә дөрес. Шундый кешеләргә мин гел гаҗәпләндем инде, сокландым андый кешеләрдән. Гаҗәпләндем генә түгел, гаҗәпләнүеңне дәвам итәчәксең, ахрысы, әнисе. Әйе. Алга таба да.
Алга таба. Шулаймы? Димәк, математика буенча Артем да һәм безнең укучыбыз да дөрес итеп җавап бирделәр һәм гомуми исәп бишкә биш. Әлегә тигез исәп белән барабыз. Дәвам итәбез. Алтынчы сыйныф, биология. Дип авыр сулап куйды безнең Артем. Мин биологияне ярата дырыйм. Дырыйм.
Дырыйм.
Хәзер дә язам мин биологияне. Кызыксынам, элекке шундый китаплар бар иде, хәзер бар, хәзер дә бардыр инде ул Я познаю мир дигән. Алар әллә ничә том. 12 ми шунда, 15 том, бик күп инде. Һәм мин шуларны укып чыккан идем заманасында. Димәк, син барысын да бик яхшы беләсең. Юк.
Барысын да бик яхшы белгән кеше юктыр ул.
Хәзер карыйбыз, никадәр яхшы беләсең икән алтынчы сыйныф биологиядә бирелә торган биремнәрне һәм сиңа каршы безнең менә шундый матур, сылу көндәшебез. Сәлам. Исән. Ничек синең исемең? Ләйсән.
Ләйсән, син биология фәнен яратасыңмы? Яратам.
Мхм.
Сез ничәнче сыйныфтан бирле укыйсыз биологияне? Бишенче сыйныфтан бирле.
Димәк, син инде бер ел укып, хәзер инде белемнәреңне туплап, алтынчы сыйныфта укыйсың, шулай бит? Әйт әле, Ләйсән, ә син тагын мәктәптән тыш нәрсәләр белән шөгыльләнәсең? Мин волейбол белән шөгыльләнәм һәм берничә ел элек бию белән шөгыльләндем. Мм. Юл кагыйдәләрен өйрәнү, беренче ашыгыч ярдәм
ясау күрсәтү һәм велосипедта йөрү. Оо, бик шәп! Димәк, син юл йөрү кагыйдәләрен бик яхшы беләсең инде. Бик яхшы. Артем, әйт әле, менә безнең икенче татар гимназиясендә укучылар дәрестән тыш тагын бик күп төрле әйберләр белән шөгыльләнәләр. Түгәрәкләр йә йөриләр, музыка мәктәбенә йөриләр. Ә син дәрестән тыш тагын берәр кайда йөри идеңме?
Мин авыл егете ич, авылда үстем. Һәм безнең дәрес Тән соң сарайда көтеп торадыр ие. Ике сыер, ун сарык. Хайваннар дөньясында түгәрәк. Хайваннар дөньясы түгәрәк ие. Шуңа күрә булгалый иде андый вакытлар, волейболга йөрештергәли иде бит, ләкин ул буладыр ие, караңгы төшкәч, кичке сәгать бишләргә, алтыларга безнең шундый түгәрәкләр оештыралар инде. Туризм дигән түгәрәк бар иде, шуңа еш йөри дидем мин, яратадыр идем. Обжы фәнен яратадыр имәнен. Обжы хәзер бар микән инде ул? Белмим, бар ма хәзер обжы? Бар. 8-нче сыйфадан башлана.
Мм, 8-дән генә башлана ди. Мм, аңлашылды. Бирелгән атамалардан хайваннар дөньясын өйрәнә торган фәнне билгелә. Ботаника, зоология, биология, микология. Бармы дөрес җавап? Бар. Димәк,

Ниһаять. Бер кеше сине. Юк, бу анда да бутадылар. Карим театрында мине күрергә әлбәттә мөмкин булгандыр, ләкин э, бик сирәк. Э, Менә шул сирәк вакытыңны күргәннәр дә инде. Сирәк вакытта Тинчурин театрында күргәнсеңдер бәлки. Э, театрга йөрисезме сез? Әйе, синет белән. Тинчурин театрына йөргәнегез бармы?
Бар. Бу артист. Актер ма, артист ма? Мин, мин сезне беләм.
Сез ләйсән. Мәктәптә укыйсыз. Волейбол белән шөгыльләнәсез. Алтынчы сыйныф. Артем да, безнең Ләйсәнебез дә дөрес итеп җавап бирделәр һәм икесенә дә берәр балл бирелә. Безнең гомуми исәп, алтыга алты. Сорагыз. Ә микология нәрсә өчен җавап бирә? Ә ничек уйлыйсың, Бәйсән, микология нәрсә өчен? Белдеңме, Артем? Менә син сарайда йөргәнсең. Гөмбә җыеп йөрмәгәнсең.
Мин әни гөмбә җыярга шулай ук яратам. Менә мин шулай белмәгән әйберләрне сорарга яратам. Бик яхшы. Мин бик кызыксынучан кеше. Бик яхшы. Ярар. Шулай итеп, безнең бишле шоу тәмам. Без Шихабеттин Мәрҗәни исемендәге икенче татар гимназиясенә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Шулай ук, Артем, сиңа, безнең янга килгәнең өчен, безнең укучылар белән көч сынашканың өчен дә бик зур рәхмәт. Бүген син дә чын бишлегә лаек. Менә сиңа тәмле бишле. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт.